Boys, issa ħa nagħmlu issa ħa nagħmlu l-Malti nibdew mill-verb dajjef. Mela ħa naqraw flimkien. Il-verb dajjef ikollu konsonanti dajfa w jew j fil-mamma. Dan jinqasam fi tlieta, ġifieri hemm tliet tipi tipi tal-verb dajjef. Il-verb xebbiħi assimilattiv, il-verb moħħfi u l-verb nieqes. Il-verb xebbihi għandu konsonanti dgħajfa fil-bidu, jiġifieri fil-bidu tal-kelma jkollu konsonanti għaw. Dawn il-kliem ikollhom konsonanti dgħajfa, dgħajfin. Jiġifieri meta għandek wasal, wisel, wizen, wizen, wiret, wirit. Il Il-verb moħħfi jkollu konsonanti dgħajfa fin-nofs. Jiġifieri l-ittra tkun fin-nofs, w, j, w, fin-nofs qiegħda. Pereżempju, dar tiġi d u r mhux għax fl-erq irid ikollok tliet itri. Jiġifieri meta għandek dar ma jistax ikun li jkollok tliet itri, allura għandhom

fl-eżempju għandek jekk ma tistudjax teħel mill-eżami. U, u l-er u għawħel, allura u fl-eżempju ħarġ il-kelma teħel mill-kelma weħel. Issa, l-ewwel waħda aħna mm, tard il-bieraħ. li tajjeb li nsemmi li l-għerq joħroġ meta tibdel il-kelma eh, huwa x'għamel, pereżempju huwa x'għamel il-bieraħ, huwa wasal, huwa x'għamel il-bieraħ, huwa wiret, huwa x'għamel il-bieraħ, huwa waqaf, x'għamel il-bieraħ, huwa waqa', x'għamel il-bieraħ, huwa wiżen. Hekk toħroġ l-għerq, jiġifieri aħna mm, tard il-bieraħ għandek wisel, eh? aħna x'għamilna l-bieraħ, aħna mill-kelma wasal trid tieħu trid toħroġ daw. Aħna wasalna tard il-bieraħ pereżempju. It-tieni waħda Tony mm kempxa flus ġmiela. Wiriet huwa x'għamel huwa wiriet. Tony wiriet kempxa flus ġmiela. Wiriet jiġifieri he inherited, he got money. l-istudenti biex jistieħu ftit irqilu. Huwa x'għamel? Huwa waqaf. L-istudenti imma, l-istudenti qed nitkellmu, jiġifieri l-istudenti huma x'għamlu? Huma waqfu biex jistieħu ftit il-bieraħ, jiġifieri din tiġi l-istudenti waqfu biex jistieħu ftit il-bieraħ. Ftit ilu, sorry, jekk kont qed ngħid il-bieraħ. Mela, raba' waħda, jekk mm tweġġa', huwa x'għamel? Huwa waqa'. Imma jekk inti tweġġa', jekk sorry, ħa nibda. Ir-raba' waħda, jekk mm tweġġa', huwa x'għamel? Huwa waqa'. Imma aħna qed ngħidu jekk inti tweġġa'. Jiġifieri aħna qed ngħidu jekk taqa' tweġġa'. Issa daw s kompluhom waħedkom tistgħu tagħmluhom. Issa, it-tieni waħda. Imlu l-vojt bi kliem imnissel mill-għeruq li hemm fil-ġenb. Per eżempju, l-ewwel waħda kiss hija u ħarġ il-kelma kesa. Issa, l-ewwel waħda, jiena, mm, il-bieraħ, wisil, u għax għamil, huwa wasal. Mela, jiena wasalt il-bieraħ, mm, u ksirt siqi, waqajt u ksirt siqi. Mm, kemm xa flus ġmila sena ilu. Wiret kemm xa flus ġmila sena ilu. Mela l-aħħar waħda l-ewwel hawn l-istess ħaġa bażikament, trid timla l-vojt. Mela kompli dan id-dialogu billi timla l-vojt bi kliem imnissel minn dak li hemm fil-parentesi, fil in the brackets. So you have, you have to get out a word from the er aw trid toħroġ kelma mill-er li hemm fil-parentesi. Ilek xejn ma tmur ġir tiġri ġirja Per eżempju, mela taqrawha kollha qabel hmm, minn din it-tpenġila m'hemmx ċans li nitla' tpenġila iża abruż qabel huwa x'għamel huwa fieq mela qabel ma tfieq minn din it-tpenġila m'hemmx ċans li nitla' qabel li nfieq sorry mhux tfieq u tkomplu billi timlew il-vojt. Issa, għar-raba' waħda, agħmel sink taħt l-istruttura li ma taqbilx mal-oħrajn. You have to find the odd one out. Pereżempju, l-ewwel waħda hija daqsxejn ovvja. Li mi differenti minn kollha wasal. Issa, daw daqsxejn komplikati imma aħsbu u iktbu. Issa, intkom suppost bdejtu b'da ma ma jimpurtax b'da l-handout, mela ħa naqraw flimkien. Il-verb juri stat jew azzjoni, il-verb It shows a state or an action. Il-verb semitiku jista' jkun trilitteru jew kwadlilitteru, so it means it can has it can have three three letters, tliet ittri fl-għerq jew erba' ittri fl-għerq. Il-verb Semitiku huwa mibni fuq il-mamma u l-għerq. Il-konsonanti tal-għerq qatt ma jibdlu posthom. Jiġifieri jekk għandek pereżempju jien naf d j e d j jibqgħu ma jistax jiġu d j e. Mela l-verb ċeritteru għandu tliet konsonanti fl-għerq filwaqt li l-verb kwadrilitteru għandu erba' konanzi tal-għerq. Il-verb semitiku jista' jkun sħiħ, trux jew dgħajjef. Jiġifieri hemm tliet tipi tliet tipi tal-verb. Il-verb sħiħ jkollu l-konsonanti kollha jidhru fl-għerq ma jkollux il-konsonanti j jew w fl-għerq jiġifieri dawn j u w ma jidhrux fl-għerq issa il-verb trux il-verb trux huwa verb trilitteru sħiħ għandu l-aħħar żewġ konsonanti tal-għerq li huma l-istess Jiġifieri, pereżempju, d, j, j jew h, d, d l-aħħar żewġ konsonanti huma l-istess. Issa għandek il-verb dajjef meta jkollu l-konsonanti j jew w fl-erq jista' jkun ċebbieħi, moħħfi u nieqes. Issa, nibdew l-ewwel exercise, l-ewwel eżerċizzju. Number 1, imla l-vojt bil-klim li hemm fil-ġemp. Mela, l-ewwel waħda, trees u tea huma aħwa li mm? iż-żejtun, il-verb huwa qatt. Trees u tea x'jagħmlu ż-żejtun? Joqogħdu ż-żejtun, dik il-kelma. Is-Sur Toninu Hm l-żball minnufih. Il-verb huwa għaraf, huwa x'għamel, huwa għaraf, l-istess l-istess tibqa'. Mela, daw l-istess bħal m'għamilna fl-ewwel wieħed u t-tieni wieħed. Issa, eżempju t-tieni. Imla l-vojt bil-kliem imnissel mill-għeruq. Mela, waqajt u hm siqi. Għandek k, s, r. Trid toħroġ kelma b'daw litri. Imma iva, b'daw b'daw litri. Waqajt u m siqi. Kissirt siqi. Għandek k, s, r. Waqafna nistieħu għaddel tal-wied meta bdiet m ix-xita. Ix-xita x'għamlet? Bdiet għandek NZL bdiet nieżla. U tkompli hekk. Issa, it-tielet eżerċizzju. Trid toħroġ il-mamma u tajt jekk il-kelma il-verb huwa sħiħ jew sħiħ trux. Tinsiex li sħiħ ikollu l-konsonanti kollha jidhru fl-għerq. Imma il-verb trux l-istess bħal sħiħ imma għandu l-aħħar żewġ konsonanti tal-verb li huma l-istess, huma doppji jiġifieri. Biex issib il-mamma tittajt huwa x'għamel, pereżempju, huwa huma daqqew, huwa daqq, daq, d, a, e, e, jiġifieri l-konsonanti huma d, e u e. X'għadna meta jkollok żewġ konsonanti fl-aħħar tal-għerq u li huma l-istess? X'ngħidu? Sħiħ, trux. Għax hawnhekk għandna l-verb trux għandu l-aħħar żewġ konsonanti tal-għerq li huma l-istess u tagħmel l-istess għal li fadal. Issa l-istess ħaġa hawnhekk imma timlihom fil-qaw fil fit-tisliba. Per eżempju, Marija minn dejjem ħabbet lil oħta L-ewwel waħda tiktibha hawnhekk. Ħabbet, ħ a b b e t. U tkompli hekk. Sorry. Issa, f'daw tagħti l-eruq ta' dawn il-verbi kod l-ittri. Jiġifieri għandek tfexfex pereżempju f x f x. Biex jgħinuk tistaqsi huwa x'għamel. Huwa fexfex f x f x. Huwa x'għamel huwa ċapċap. ċep ċep. pereżempju imdendla huwa xamel huwa dendel dendel d e n d e l u l-konsonanti huma d n d l u fl-għerq tikteb dn dl Issa, għall-aħħar handout li għandkom, għall-aħħar karta, huma termini letterarji tal-poeżija. Issa jien ħa nibatilkom website fejn qegħdin kollha. Kull ma tul ma tridu tagħmlu taqraw il-handout u tfittxu fuq din il-lista kollha hawnqegħdin minbarra xi tnejn jew tlieta jiġifieri kollha tistgħu tistgħu issibuhom.